Moro waka ibe kati ngene no wuonde no dwa kuga nyaka ngolo. Eh asto kodhi kanyo. To en ga gitiche bwana mano to ngama. Asto en gitiche en ga ngolo to inyo ga you not my type. Kendo kendo anyway. jok moko mabedo drop dala odi ode kama dak e lande kaje. Eh itere. Gimo to tich. Itere nyaka i gate. Kende kanyo mikawe. Bwana mano ngano ma nyako no. Idhi kwere ni ok dware ok en type nyako no. Into yieri tidwa chandie.

Koro joma cheki kata wacho ni bwana ng'ane uso bwana ma. Eh, Kare pek miwinje wing in ming'eyo nyathina. In ming'eyo kaka iduoki ga kata marach sama ipenjo ka ni babe ise chiemo iore na pes chiemo. Eh. Ah, ah inyisi ni ya. Koro mano tipenje idwa timo yango. Idwa timo yango. Idwa bi idwa na bi achami. Bose penji gani ya. Eh, eh, eh, lakini adwenya ya. Chama wa. Mm. Koro iwuoro ni, Lakini eh. aneno, eh, chama wa, eh, to en lweny To joman e to en dhawo ya gimocho chagi mos ni a. lakini aparo niya um, uh, alphonse kata ndogo kwa joma chuo wan ema wachando joma nyirigi Ng'enyne to wan. ng'enyne to ok ng'enyne En- ah, ah. wanenena wan Ah, nyiri moko bana nyiri be chando wa. Ah, ah, okay. Nyiri be Ne, chando wa. kuom adieri ma nyasaye ma to koro kata kwa wachacha mos Bwana Sitail makata wan wachando godo joma wan go. Eh, eh. kwa bedo kendo wang'iyo. Kwa bedo bela kendo koro. To eh, wayudo ni wan joma wachendo. Wayie gi piny ero wang'iyo gi kacha. Eh, iyiero kaka chendo. Mena nena mana ndoko kende. Mara ok adwa ng'iyo joga bende. Joga mugi. Opang ni ne. Opang ni wawene ni an koro opang pesa kaka ichendo. Eh, mara ji nyalo yudo pesa. Eh, ji nyalo. Chwo nyalo yudo pesa no ne. Ido ka pesa ni opang maromo kali. Nikech E wachendo ga. E wad wachendo ga mera. To paro ni chendo na gadier. Wambe. Kuro mane gima dwani mondo wang'e sani. Ang'o momiyo wachendo? Ando ka ng'eyo mos. Mm. Amba kia gima omiyo wachendo. Kata an pok afwenyo, dho nitie ndalo moko natemo. But jawinjo be ang' nyiswa gima omiyo embo chendo ga. Ah. Eh, nikech ka chendo to ji chendo to ama ah, to koro riwa riwa ji obeda beda nyaka nyiri go te kata ni ok ne wan kendwa kaka wan ni ma to riwa riwa ji riwa ji te nyiri bonge ne na kare ngo ma kechi pana ngo nyiri go chendo ga cause samori se kete to but nyako ange ni ya gima angeyo godo ngama nyako ng'ama nyako en eh, nyasaye nochweye gi chuny moro mayom yom ineno eh, chunye to eh gik moko yot mondo ng'ato wuonde eh, yot kabisa mondo gimoro chunye lend wach to bing'e kaka nolosgi bing'e kaka nolosgi mm. gin nolos ni gin gimowinjono emokawo Gima winyo ne mokawo. To wan oloswa ni gima waneno no ema wakawo. Koro ing'e ni kanyo to nyaka ji chandre. Mm, kanyo to nyaka pod wadhi to lalet nyithindo manyiri nikech wabiro kisenyise gimoro pogre kodgi kisenyise gimoro to mane mong'eyo mane mokoro ng'eyo adieri yudo bwana ka samoro bwana ng'at moro ma kata ok di sava adieri ma ah, ok ober kata gi nyako no yawa to gimbe ka gigomba ka kigen to adieri awino Otieno ni to nineno kuom Otieno yang'o. to Wabedo nineno abeda kuom- di- wabe- wabedo Eh, abeda bwana. realistic, ikete kizungu. Wabedo abeda realistic, ok kata ni wawuoyo ni Otieno marach. Nipanjiri niya. Ng'ani to nyako ni neno nang'o kuom bwana. Gadier, i- koro mani no i- iseto dipenji tinono kendi. Tiwacho, eh, koso Otieno ne nigi pesa ndalo moko.

Koro iyudo ka iwuondowa niya, dhi kaw tip jodongo. Ting'e ni joma dongo ema nyisi samoro en kata gi nyako. Tidhi ne ni ng'eny ji ne advice re joma dongo ne wuondo ji. Oduong'ni to keto pache romo gi mari. Nikech koro ero nindo ga e simba kanyo to welo moko biro In ema in ema iywayo chuga ka wendo dwa biro. In ema ing'iyo ka mama nitie malo. Ng'eny ema Wuondri ni wuoyo gi madhe mondo aso wendono. Eh, wendo ni odongo. Koro ipenjo niya, onyulo. itimoga nade mondo ibed gi nyako an be adwaga nabed gi Eh, nyako ipenjo broni no. Eh, to nyisi ni koro ing'e tik jodongo dhi kawe kang' osetiek tedo bule asti buruno Mm. i- Idunye Kete lweti. mo. idhi dunye lweti gi mo moro mathis mar mar nyiedho cham Koro kiseluokori to kik imos ng'ato sofi no mi wacho nyinge sofi sofi to idhi mose go iya ora to Eh, ni koro- tidhi kone niya Eh. nadwari osiep odhi yie asi samoro Mm. iyudo ka kare gini ok kata ni giche motiyo sofi be kare ji te ni inyiso ni ni adwari osiep Ehe. mane mane ji tiyoga go Ehe. koro ing'e ni kikone ni idwari osiep to odhi pingi mathis to imbe nikech isekone ubiro pingoru to samoro onyalo yieni as ibiro paro ni gicha tiyo imbe kidongo ne Ehe. chak i- imiyo ng'ato gino nyisi to kidhi yudo ka sufin moro ma kinyiso to ywak dhi gi ndo puko nyaka Donge. Agenya. Idhi gi- Agenya anene. Ah, ah,